Insemmilkom u nilqagħkom għal programm ieħor mis-sensiela Globalist. Fl-ewwel programm tkellimna dwar kif il-bankiera u l-familjetisti qegħdin jikkontrollaw il-politika globali permezz tat-tmexxija tas-sistema finanzjarja u anke dik monetarja permezz tal-Federal Reserve, Wall Street, World Bank, IMF, European Central Bank u oħrajn. Rajna kif bosta politikanti huma mixtrija bi flus kbar sabiex imexxu aġenda malinna li l-bankiera kreaw għall-benefiċċju tagħhom. Għedna kif bosta politikanti li qed jokkupaw pożizzjonijiet għolja tradew jew qegħdin jitradu lil pajjiżhom għall-benefiċċju personali tagħhom. filwaqt li oħrajn, għaliex huma politikanti ta' prinċipju sod u moral għoli, qegħdin jiġu mgħajjra, mwarrba jew saħansitra, f'ċertu każi, anke maqtula. Minn wara t-Tieni Gwerra Dinjija, il-politika globali ħadet xejra ġdida. Dan għaliex l-Ewropa bdiet tadotta politika barranija bbażata fuq duttrina Amerikana, perikoluża u falza. L-Imperu tal-Istati Uniti tal-Amerika, li kien taħt id-dwiefer tal-bankiera Amerikani u Lhud, ma kellux intenzjonijiet ta' tixrid ta' kultura, reliġjon, jew paċi. L-aġenda primarja ta' dan l-imperu ġdid kienet dik ta' gwerer perpetwi. Jiġifieri gwerer bla waqfien, dejn perpetwu fuq il-poplu Amerikan bis-saħħa tat-tmexxija tad-dollaru Amerikan, bejgħ ta' armamenti militari, bejgħ ta' farmaċewtiċi għall-masses u anke serq ta' riżorsi naturali minn kull fejn kien neċessarju.
Dan beda jseħħ permezz ta' serje ta' coups u terroriżmu organizzat,

spjuni mmexxija u ffinanzjati mill-intelliġenza Amerikana sabiex imorru ġo dawk il-pajjiżi magħżula għal riżorsi u, jew pożizzjonijiet strateġika tagħhom u jikkorrompu u, jew jgħeddu kapijiet ta' stati madwar id-dinja. Mill-1950 lil hawn, l-Amerika irnexxielha twaqqa' 37 gvern leġittimu u tokkupahom permezz ta' tpoġġija ta' Presidenti jew Prim Ministri li jintużaw mill-Amerika bħala pupazzi għad-dejja tagħhom. Fl-aħħar tas-snin erbgħin, l-intelliġenza sigrieta Amerikana u politikanti Ewropej ta' dak iż-żmien, bosta minnhom mixtrija min-naħa tal-bankiera, ħolqu l-idea ta' Ewropa ekonomika magħquda. Din l-idea, għalkemm lissnet impressjoni tajba fil-widna ta' kull min semagħha u anki ġiet mibjugħa lill-popli Ewropej bħala xi ħaġa pożittiva, ma kellhiex l-għan li tgħaqqad lill-pajjiżi Ewropej u tbiegħdhom mill-gwerra. Il-verità hija li l-idea ta' Unjoni magħquda ġiet ikkreata għal żewġ raġunijiet biss, li tbiegħed lill-pajjiżi tal-Ewropa mill-Unjoni Sovjetika, jew kif nafuha llum, mir-Russja, u li l-pajjiżi Ewropej ikunu kkontrollati mill-Amerika taħt kappa waħda, l-Unjoni Ewropea.
Ma rridux ninsew ukoll li l-gwerer kollha li assistejna għalihom mis-snin disgħin 'l hawn, eżattament minn wara l-waqgħa tal-komuniżmu, kienu kollha gwerer fabbrikati, sabiex iwasslu għal objettiv wieħed. Dan l-objettiv kien li jiġi implimentat kapitaliżmu aggressiv, forma ta' faxxiżmu, ġo dawk il-pajjiżi li kienu jieħdu ħsieb il-popli tagħhom. Dan sar minħabba li l-bankiera ma setgħux jidgħinu u jisirqu lil dawk il-pajjiżi li kellhom gvern protettur. Allura l-ġlieda tal-bankiera bilfors li kienet iffukata kontra dawk il-gvernijiet leġittimi li kienu riedu jipproteġu u jiddefendu 'l pajjiżhom u l-interess tal-popli tagħhom. Fost il-pajjiżi li nsibu fuq din il-lista qattiela li ġiet ppjanata mill-bankiera u s-CIA nsibu lill-eks Jugoslavja, lill-istati tal-eks Unjoni Sovjetika, l-Iraq, l-Afganistan, il-Libja, l-Eġittu, it-Tuneżija, bosta pajjiżi fl-Amerika t'Isfel bħal Panama, Ekwador u n-Nikaragwa, u anki ħafna stati fl-Ewropa stess li kienu mmexxijin minn gvernijiet li kienu favur l-interessi ta' pajjiżhom u l-popli tagħhom. Biex nagħtu eżempju, il-gwerra kontra l-Iraq intużat mill-Amerika sabiex jiġi misruq iż-żejt tal-poplu Iraqin, jinsterqu riservi enormi tad-deheb u anki l-art vasta li kienet proprjetà tal-poplu Iraqin. Ta' min isemmi li meta l-bombi Amerikani farrku bosta postijiet fl-Iraq, Il-kuntratti kbar biex jerġgħu jinbnew mill-ġdid dawn il-postijiet imġarrfa ingħataw lill-kumpanija tal-enerġija u kostruzzjoni Halliburton. Din hija kumpanija internazzjonali li hija viċin ħafna tal-familja Bush, l-istess President Bush li ddikjara l-gwerra kontra l-Iraq u l-Afganistan.
L-Afganistan ukoll ġew misruqa diversi riżorsi, fosthom taż-żejt u anke dak tal-opium. Insemmu l-Bosnija fejn il-gwerra hemmhekk ġiet kreata appożitament sabiex taqsam u tifred lill-poplu b'saħħtu Jugoslav u l-armata tiegħu. Ma ninsewx l-attakki fuq is-Serbja fl-1998 taħt l-amministrazzjoni ta' Bill Clinton u dawk fl-Iraq fl-2001 taħt il-President George Bush Junior. Minħabba dawn l-avvenimenti koroh li l-bankiera ffinanzjaw, Illum spiċċajna f'dinja fejn hawn aktar inugwaljanza, skjavitù u faqar minn qatt qabel. Dan ġara proprju minħabba din is-sistema finanzjarja inġusta li kkreaw il-bankieri elitisti u l-politikanti korrotti u qaddejja tagħhom. Forsi vera mhux faċli biex tifhem din l-aġenda, iżda fi kliem fqir nistgħu ngħidu li hija aġenda malinna li tagħti ħafna ġid lil ftit, li jokkupaw klassi soċjali għolja u tisraq dak kollu possibbli minn fuq il-ħafna ta' klassi soċjali baxxa u medja. Hija sistema fejn eluf ta' nies qegħdin jintużaw bħal oġġetti mingħajr ma jafu. Qegħdin jintużaw sabiex ikabbru l-profitti u l-ġid għall-kapitalist aggressiv u l-bankiera spjetati. U għal-lum se jkollna nieqfu hawn. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fuq il-programm. Globalist, Jien, Robert Henry Bugeja, flimkien mal-preżentaturi li kellna, Romina Farrugia Randon u Mel Kim Sejkel, insemmulkom.